नमस्कार हम राम खेलान अपने सबके सबके हम कल जोड़ै छी विनती करै छी जे करोना वायरस करोना वायरस घरसँ कहना छै नहि बाहर रहै सरकार जे जतै छियै ततै रहै लए कहना छै वार्ड वार्डमे गाँव गाँवमे जाकऽ सरकार बजट लगेलकै खाइके दै छै लेकिन पुगि नहि रहल छै फिर भी जते प्रयास छै सरकारके ओते जारी केना छै अपने सब करोना वायरसके बुझू यौ नहि बुझबै तऽ नहि हेतै बुझलियै करोना वायरसके बुझू कतऽसँ आबै छै करोना वायरस साबुनसँ दिनमे जते बेर प्रयास होइए दससँ ऊपर ओते बेर हाथ धोऊ मुँह धोऊ पैर धोबू एक दोसरसँ दूरी बना कऽ राखू कहियो ने करोना वायरस प्रवेश भए सकै छै लॉकडाउन यए केना छै लॉकडाउनके मतलब की छै सरकार अपना खातिर नहि केना छै ओ हमरा यहाँके जनता सब खातिर केना छै जते जन जनता सब छियै ताहि सबके खातिर केना छै जे केना हमर जनता बचतै केना करोनासँ मुक्ति पाबतै

लेकिन हमसभ एकेटा छोटका नुकसानी नहि सही छियै कथी तऽ जे जतै छियै ततै रहबै काम धाम तऽ सब बन्द छै भविष्यमे एकटा इहो चांस भेटल ने यौ हमसभ अपना बाल बच्चा घरवालीके लेल समय नहि दए पाबै छलियै बिजनेस खातिर काम खातिर कोइ मजदूरिए करै छियै नहि समय दए पाबै छलियै लेकिन एहन स्थिति अखनी देशमे आबि गेल छै जे कमतीमे खाना खाउ पाँच कर अपन घर परिवारमे पूरा समय दी अपन बच्चा अपन बेटा बेटी परिवार माय बाप सबके साथमे जीवन गुजारू ने टाइम केना पास हेतै कोइ गेम खेलके टाइम पास करै छै कोइ लिखैवला पढ़ैवला छै घरमे लिख पढ़िके टाइम पास करतै गप सप कए कऽ अपनेमे अपने गप सप कए कऽ टाइम पास करतै कोनो जरूरी नहि छै अङ्गनासँ ओहि अङ्गना जेबै ओहि दुआरपरसँ ओहि दुआरपर जेबै एक दोसरसँ दूरी राखबै अपने करोना खतम भए जेतै इहो चान्स तऽ देलकै एकटा सरकार जिम्मा लेना छै घर घर घर घर व्यक्ति व्यक्तिके राशन पानि दैके लेल अखनी तीन तीन महीना अखनी राशन फ्री केलकै सरकार ककरा खातिर हमरा खातिर व्यक्तिगत पूरा देशके जनता खातिर केना छै पाँच पाँच हजार रुपैआ ज्येष्ठ नागरिक सबके वृद्धा पेंशन से सरकार अखनिए दए देलकै आब कते सहयोग करतै सरकार कते सहयोग करतै फिर भी हमे यहाँ सरकारके दोषी दै छियै दोषी नहि दैके रहितियै तऽ घरसँ निकलि कऽ बाल बच्चाके लए कऽ शहरमे छियै तऽ शहरमे गिरै छै देहात भागै छियै घर किए जेबै घर एहिठिना तऽ दुःख छेबे कयल छै घर जेबै बाल बच्चा लए पाँच कर दाना बेसी खेबै ओहिसँ ठीक भए जेतै आ कहीं यौ सङ्गे सङ्गे एकटा कोइ वायरस चलि गेलै तऽ समस्त परिवार ध्वस्त भए गेलै कि बाकी रहि गेलै ताहि दुआरे हम सभके कल जोड़ै छी जे जतै छियै ततै रहू कोइ कतहुसँ हिल डोल बला बात नहि करियौ ओहिसँ की हेतै करोना वायरसके सरकार अखनी सोचि रहल छै समझि रहल छै कोन एहन देश छै ई सभसँ गरीब तऽ एकटा छोटका नेपाल छै की कतयसँ लाबतै बड़का बड़का अमीर देश सब छै ओहि सबके तऽ अखनी समस्या छै दवाइ बनबैमे जाँच करैमे एक दिन के जाँच छै दू मिनट के जाँच छै दू हफ्ता लगै छै दू हफ्ता पूरे तब जा करके दू हफ्तामे तऽ कतऽसँ कतऽ पहुँच जाइ छै अपने सब नहि बुझबै तऽ के बुझ नमस्कार करोना वायरसके बचबाक लेल तीन टा मेन उद्देश्य छै ओकर करोना वायरसके मेन उद्देश्य तीन टा बीमारीके सूखा खोखी यऽ दोसर नंबरमे तेज बोखार यऽ तेसर नंबरमे साँस लैमे दिक्कत है ई बात सब छपायब नहि ई बात सब छपाय वाला नहि छियै ई तुरत जनस्वास्थ्य चौकीमे जाके डॉक्टरसँ सलाह लिअ जाँच कराउ